dhiira moo dhalaa isaa barreessa fayaktubaani wayaktubu camalahu wa atharahu asara isaatii fi dalagaa isaatii fi qaaxaroo isaatii fi amma dalagaan tuni dalagaa khayrii fi sharrii hin barreessine asirratti dalagaa dalaguu isaa bicha barreesse ni dalagaa namni kun garuu dalagaa keessatti ikhtiyaara isaa qaba khayrii dalaguu fi sharrii dalaguus wa atharahu wa ajalahu

Taajib jirtanii. Hadiisa Bukaarii Musliimiin fide gaa biraazer. Laala obsaa kiyya reefu reefu yoon dogoggoruu baadhe keessa garaa keessa jirtii siin jennaan eenaan jette obsaa niin dogoggore.

irra wakkalamuudha. Irra wakkalamuu fi keessa jiraachuun garagara. Ati immoo reefu maal jette? Ammaani gadaameessaan dhalaa kun eessa jira duuba biraa jira. Rabbiin oggaaniif waan takka gidee irra wakkalee amma oggaanii fi bultii afurtam erga warti bultii afurtam geesse booda ruuxa itti afuufu malaaktichi kun bakka san taa'u. Waa kitaaba illee malee ciiroo san kitaaba kana barreessuudhaaf. Eh, Malaaktichi kun eessa taa'eeti gadaameessa irraa irratti wakkalame wakkalame bakka inni irratti wakkalame gaa'e Allahu alam gadaameessa immoo rahima duuba irratti allaa waalam wakkalee jetti maan jira. jeen obsa oktak reef okkamma allaa waalam jetti kana maan jehin gadaameessaa keessa jira gidee siin jau ee gadaameessaa keessa jira jetti

Way brother naa deebisaa.
Ol Deebisa. deebisi. Ol deebisi. Waa hedduu yoo jira egereen tanaati. Eh,
Shee Hamzaa.
Alla brother kiyya koottu. Uumamnummaan kumu Amsa na dhageettaami.
Isin dhageetti deebi. Uumamnummaan kumuu fedhii rabbiitiin malee icciitii rabbiin bira jiru beekuu hin danda'u. Sanuuyyuu abbaa rabbiin hayyameef qofatu beekuu danda'a. Lohmal- Lawhal loh- mahfuuz.
loh- Lohwal mahfuuz rabbiin bira jira. Rabbiin waan lohwal mahfuuziin irra jirurraa abbaa ofii fedhe waan achi jiru san barsiisa. Malaayikaa keessaa Seergee illee obsaa bara seergee kookaa. Malaaykaa keessaallee malaaykaa ofii barbaade waan san irra hojjechiisuu barbaade waan lawhul mahfuuziin irra jiru san akka beeku ni taasisa. Malee malaaykaan ni beekti jechuu miti.
Okay. Haya tanaafuu rabbiitu beeksisa malee malaayikaan loohal maafuuz irraa dheeyxeen fuute jechuudha. Akkasii miti. Fakkeenyaa fi fakkeenya kanaa Shee Hamzaa Rabbiin yoo saahiba ofii ilma namaa keessaa nama tokko yoo jaalate nama tokko yoo jaalate maal godha Rabbiin?
Haya. Maal godha?
Gara jibriilitti bilbila ilmi ebaluu jaaladheera jedhaan. Jibriil gara warra samaa itti fidaa jedhan. Ebaluu ilma ebaluu rabbiin jaalateeraa isinilleen jaaladhaa jedhaan. Booda rabbiin jaalala nama sanii ardii keessa. Hadiisa naa tolchi gaa saadiq kiyya. Hoggaa Jibriilitti hime Jibriil akkam ta'a?
Jibriil gara warra gara malaa'ikaatti geessa.
Hoggaa dura Jibriilitti himu Jibriil ni gaggabama hin gaggabu.

Jibril ni gaggaba moo hin gaggabu?
Gurbaa. Waan ofii hin beekne si hin deebisu. Hagattii beeku hin yaadha garuu. Ha- Hadiisa kana duba akkamiin maa maa jallifta hadiisa duba saadiq? Hadiisa jallisuu fi miti beeku. Ani wanna jechi wanta wanta daruurii taate waan ofii kiyyaa barbaade irraa fudhachuu fi bar irraa qolachuuf bar. Yeeminoo. Haa ta'e hin feete malee irraan fudhattu. Laa laa wanta amma bakka kana nu barbaachiftuudhaan waa'ee gaggabaa keessan seenu. Bar laal barnoonni ifif wal dhalaa deemaa jaan. Akkasii miti saadiqi.
Ila wanta ammaaf deebii nu taatu wanta jechi bakka kana nu barbaachiftuudha. Waa'ee gaggabaa Bar keessan dhandhaan. lakki lakki sumaanuu barnoota baraa deemna habiibanaa ni gaggabama hin gaggabu.
Sun beekumsa tiyyaa miti an hin beeku isii nama beekuuf dabarsitan. Haaya Kan yoo gaafattan yoo afran- nadiisa yoo nadiisa si fidee ni gaggaba jaan ni fudhatta. Eh, Baradheen irra gahee deeba inshaallah. Ka amma himu jirtu kana duba maaliif hadiisni kanuma maarraa murtaree gaggabuu.
Ofii kiyyaa nama nama na barsiisurraa baradhee qo'adheen dhufa inshaallah. Irraa guraa miti hin gaggabu hin jenne illee hin gaggaba illee hin jenne ammatti deebii illee hin kennine waan hin beekne irraa deebiin kennuu jechuu jira. Hamza. Haya meek haya ni dubbataa beebi chaansii guddaa qabda. Abulqaasim. Abulqaasim jirta. Gaafii tokko naaf eebar.
Lakkinee gallee hogana. Abulqaasim ni gaggaba moo hin gaggabu habiibana. Ana anumaa isinii baasaa wadii sessan dhiisi. Dhaab. Ayyee.
Biraazara isa kute jiddumaanuu ni baafate moo? Biraazar nii torki baase malee biraazar kiyyan tuqinaa. Ar tuqa.
Hin tokko hin tokko laani tuyne. Oluma oluma darbiin jee malee.
Hay barnoonni wal dhalaa ta'e maa fadha? Barnoonni wal dhalaa ta'e maa fadha jara keenya? Hayyaa.

Hadiisni hayyee bira kote kanaa yaa.
Ayyee argattanii. Tole itti deema ni dhufa Abuu Qaabul Qaasim fidee dhufaa deema hayyee. An amma mobaayila tokkoon harkaa qaba saniifi. Inshaallah itti Isin ol qabeetiin jechuun jira. Faaximaa fi eenyu jettan intalataan maqaan?
Waa'ee Faaximaa fi Waahee Juuliyaa. waa'ee Juuliyaa jettan. Rabbiin karaa jallinaatii fi karaa qaceelumaa karaa janna walumaa gala karaa jannata ittiin argatanii fi karaa azaaba ittiin argatan illee Rabbiin addaan baasee nutti himeera.
Haya.
Abbaatu car walumaa galatti wanta hin jechuu barbaadu tokkoffaa Rabbiin Rabbiin Rabbiin irratti adaba dhabuu hin ta'u yoo Rabbiin ilma namaa shaarmuxaa jedhee Brother, galmeessa jedhee dubban. Saadiqoo, Adaba dhabuun ta'u a- ati reefuun tana rabbi irratti adaba dhabdanii minaamin jetta. Amma hadiisa biraatiin fide hadiisa ati adaba hin qabdan jettu kana. Adaba rabbi wajjin ni qabna nuti wayi barachuu jirraa barbaada. Amma kuni waan jiru info info kitaaba irra jiru dabarsu jira. Laal inna Allah idha arada an yakhluqa al-khalqa ba'atha malakan fadakhala ar-rahima.

Qoy gaa qoy gaa obsi gaa bar amma waliin deemu jira fi deebira tu hadiisa nama kana walitti waliin jirru garuu immoo hadiisni waan takka fahamaa deemu gaari inni ati maal irraa Amma jechi ati waan isii galuu qabu adabaan qabdanii malaayikaadha wajjin akkamitti adaba dhabdanii malaayikaan akkamitti gadaamaa keessa gadaamaa isaa seenti minaamin. Ayi boonut firaasoo hin aanuti biraaza. obsi gaa Waan hin beekne dubbanna akkanumatti obsi gaa obsi obsaa keenya laabnuu fi nuti qabadin gaa biraaza. Hayyee qoy gaa obsi gaa haasoo inni. Amma onni ati ragaaf jetteef qaamaan seenaa. Hadiisni kun akkas yoo jira. Akka itti seenu isaa beeka san dhageeffadhu saahiba. Malaayikaan akka itti inni itti seenu san isaatu beeka. Rabbiin immoo Ob- Obsi gaa mee obsaa keenya amma hamzaan maal yoo jira. Ragaa ati reefu tana jecha ati reefu jette saniif akka ragaa filattee yookaan namni isaa hamzaanis akkasi fudhatu jira. Waliin dogongore hamzaa. Akkasuma akkasii miti. Akkas yaa. Hayyee egaa amma olaafuu amma egaa. Fakkeenya hadiisin ammallee ati fidde Laa kun. yoo yoo jecha reefuutii fidate mucaan amma isin qabe gaa'e karatti baatan laalladhaas waadii fi Kanallee nu saadiqoon. qabu asirratti illee hayyee egaa nu haa qabu. Bar yoo nu qabne ni qabamna dhugaan jiraannaan ni qabamna. Haay Garuu immoo akka. fakkeenya hadiisa jiru Laala. dhugaa ta'e.
Laa fu'aad reefuun tan akka jee. Rahima keessa gudeeda keessa seenamu. Ala taa'aa jannaan.